Il-bejjiegħa jħajruna biex nixtru b'mod impulsiv? Ir-risposta hija iva. Il-bejjiegħa jużaw ħafna modi biex jwaqqgħuk biex tixtri xi ħaġa li ma kontx ippjanajt li tixtri. It-tattiċi fini li jużaw il-bejjiegħa jinkludi li jqiegħdu l-oġġetti fit-truf tal-ixkaffar biex taqbadhom inti u għaddej mingħajr ma taħsibha darbtejn. Illum, ħafna bejjiegħa jeħdulek id-dettalji meta tixtri minn għandhom. Dan jippermettilhom li jibnu profil dwarek, dak li tixtri, dak li tħobb, kemm tonfoq, eċċetera. B'hekk, inti tisfa' fil-mira tal-bejja online permezz ta' messaġġ mimgħut fil-mowbajl tiegħek jew jibgħatulek emails biex jirriklamaw prodotti jew servizzi ġodda, bħal meta jasal stokk ġdid jew ikun hemm xi skont, li l-profil tiegħek juri li inti għandek xi preferenza għall-affarijiet inkwistjoni. Nista' nnaqqas dak il-ħtieġa li nixtri b'mod impulsiv? Tħossok tajjeb meta takkwista xi ħaġa ġdida u tħossok eċitat bl-oġġett l-ġdid tiegħek? Int affaxxinat bin-novità? Tindirizza d-dipressjoni billi tmur fuq shopping spree? Jekk iva, int tbati minn xiri ta' impuls. Ix-xiri ta' impuls ifixkel il-baġit tiegħek u jeqred kull pjan li għandek biex tiffranka l-flus, billi mingħajr ippjanar xieraq għax-xiri qed tuża flus li int inizjalment intenzjonat biex tonfoq xi mkien ieħor u tiżomm biex tixtri xi ħaġa li m'għandekx bżonnha. Nista' nagħmel xi ħaġa kontra x-xiri tal-impuls? Iva! Hemm ħafna affarijiet li tista' tagħmel biex tiġġieled il-ħtieġa li għandek għax-xiri impulsiv. Identifika d-dufija tiegħek u ħu azzjonijiet li jindirizzawha. Jekk taf li inti għandek tendenza li tixtri b'mod impulsiv, meta tirċievi ċ-ċekk tas-salarju tiegħek, evita li tersaq lejn il-ħwienet f'dawk il-ġranet. Tħallix dak l-impuls jikkmandak. Kemm-il darba xtrajt b'mod impulsiv u jiddispjaċik wara? Dak li seta' jidher bħala oġġett it-tajjeb fil-mument li ridtu, jista' jidher bħala imbarazz jew mhux neċessarjament tant mixtieq il-ġurnata ta' wara. Ħalli dan l-impuls għal għada, x'aktarx li se ssib li b'din il-ħtieġa ser tmur inqas. il-ġurnata ta' wara. Uża l-flus kontanti u ħalli l-kards tal-kreditu d-dar. Meta tmur tixtri, tiħux il-kards ta' kreditu miegħek. Iġbed il-flus abbażi tal-baġit li tkun ippjanajt għalik stess u ħalli l-kard id-dar. B'dan il-mod iktar ikun faċli għalik biex iżżomm rekord ta' x'qed tonfoq. Jekk għandek numru ta' kards, naqqashom. Evita ċ-ċentri kumerċjali. Jekk tiġik it-tentazzjoni li tmur iddur il-ħwienet biex issib xi ħaġa bi prezz tajjeb, evita ċ-ċentri kumerċjali. B'dan il-mod, ser ikun hemm inqas affarijiet li jwaqqgħuk fit-tentazzjoni. Il-bejjiegħa huma konxji tax-xiri ta' impuls u jużaw il-psikoloġija biex jqanqlu l-impuls tiegħek billi tixtri. Jekk tmur tixtri biex tneħħi t-tensjoni jew biex tħossok tajjeb, biddel din it-tendenza ma' oħra, pereżempju, mur il-ġim jew mur imxi. Fassal baġit u amministrah. Agħmel prijorità fuq in-neċessitajiet u ara xi dħul għandek disponibbli għal infiq. Ladarba tkun taf x'inhu d-dħul disponibbli li għandek għall-affarijiet żejda, żomm ma' dak il-baġit. Taqbżux! Skont l-għażliet tiegħek, fi żmien qasir inti tista' ssib lilek innifsek jew bi kreditu fuq il-kard jew b'aktar flus il-bank minn xahar għal xahar.